Aye nconstituency ki ore? Inche inde inche inde Kitutu Masaba. Kitutu Masaba ning'o 2027? Engoko. Eh? Engoko. Engoko ekona 2027? Engoko engoko yoka. Ase ki? Ase eng'encho egasi yatokoreire egotogokia naende ekonyete abanainchi. Ehe. Eh, na amagenderero agokora, chipara, chisukuru, chinyagitari. bionsi, ee, mbuya are. Nyora esango, agende obogavana gose atigare ase are. Akoratokoorie emiaka ikomi, na egechiamare kogenda obogavana. Okay. Abwo aro ntomwanchere gochia oo. Magenderero ki amake iga akorire orantebie ng'a oyo ere naisaine koirana 2027? Onye gotagete komanya buna nakorete amagenderero, ee, takeirwe chisukuru, nabegete chichoo, na ebirasi nagachete, ee. Ne chisiibuskambi narosete. Ne chichiibuskambi chionsi mbuya chire, nachi agachete buya, omogambi agoikaransa nere bwegwe na naye inke enyare. Okay. Ee. Naende korwa bogetutu masaba igo ngosapotie engoko ngoteba ng'a two tamu ase engoko lakini ase abe musie mating'a inka agende ka mara moja maambi sana. Gwateba ng'a engoko agende airane two tamu are tagenda bogavana? Ee, agende tuta, kagokora tuta, tomanya komosuki motwe, ase engencho ntomotagete bono nigo arare akora buna agendereire, because nonya ase kogenda chisukuru chiaito ase abana bagosoma, eh, echire kamili, gokonyora moibori kagopinga, inche ni- nibwate omwana ore kisii polytechnic, in fact, enagachire nachandwa ng'a reta ebasari ya two thousand, ntomanye yaani ntoe ebesa ya two thousand tokoe five thousand, lakini rero ngoika ororo, nonye naika nabori nachakera ebinto biane, naegwa ebasari yane. Naende nagenda, omwana nkonya koe gware egento. Igo nare goteba naende ase engoko, Nyendi okobua, kwarenge komenta ake igo naintwe nari twagoteba imanga aria, menta gento geke iga, egere naintwe tokonywe ekero koroche buna twabifinyirwe koruga iga amaguta. Amente ebasari. Amente. Erenge oraganie eki, erenge oraganie eki. Onyendi okobua, narenge goteba nonye ebinto bire ebikong'u, are komenta ike nonye elifu saba, elifu nane, nonye. Bono iga erenge akobaa, bono iga erenge akobaa. Bono iga nkobaa are kuringana nomwana nkayia are ngingwerende nkore eki kiare. Aye oyogo are sukuru ki? Epolytechnic. are Kisipo Dekenk, Ere ngako agwo. akoegw aeigw ochiri busano, igo na ngotema are. Ee. Igo nokogania kwago engoke asuki ake. Asuki ake aike nonya ne chiribu ukomi, egere gaki nere naroche buna ebinto bitofinyete iga iga. Okay. Ee. Mbuya mono sana endugu gosokera chingaki chiao gocha mokwa times. Erieta nkorokwa Joshua Aha. Mukaya. Mukaya. Eh. Aa ngai. Aa Nkemira. Constituency ki? Nya Gitutu Masaba. Tutu masaba. Aye ore one term gose two term? Inde two term. Ase ki? Ase engencho ng'a nonya noito okobeka oo ntomaeti obogima ng'aki bogochi koba. Two term ase national government gose ase local? Naende ase local. Oo, local noo two term? Ee. Igoro pi? Igoro pi one term. One term? Ee. Ng'a osapoti agwo presidential candidate? Ere omonto ngosapoti iga akorokwa Matiang'i. Ase ki? Ase engencho nere totaete kobeka buna ebichana ase engencho obogima bwakong'ire, egasi ntobwati, na emechando twabwate emenge sana. Aha. Eeh. Now twa- twache ase constituency, constituency eye nki ekoroka? Ekoroku Tutu Masaba. Tutu Masaba. Ase ki gwatebire two term, ning'o ore obonia? Akoroku Cliff Gesairo. Cliff Gesairo mbone engoko. Ase ki okomo- okomoakera erio ya kabere? Ase eng'encho otemire gokora ebinto nonya ne chipara naro oyoigweire, chiofisi okonyire ne chibasari ngotema are. Mh. Iga ebi bionsi ngokora are. Ngotema Naki- are. naki motakerete aende two term. Ee. Iga abwo gitutu nkore abanto bakoenda one term. Iga bono nkwane tambora kini omwaka oyo gose etamu ene totari toramoirantore gose naire. Kabisa. Ee. Bono inche amaki ore? Inche inde bono Jubilee. Aha. Ee. Jubilee party. Ee. Eya Matiang'i. Ee. UPA naki oroche nki mokonyekora? UPA eye egosoa Jubilee ime erinde to support totire igoro. Jubilee.